Aina ny rano satria ny rano no ahafahan'ny zavamananaina rehetra mivelona, ny olombelona, ny fambolena, ny fiompiana, ny jono sy ny seha-pamokarana samihafa. Tahaka ny sehatra rehetra dia anisan'ireo mijaly noho ny tsy fahampian-drano tanteraka amin'izao fotoana izao ny tontolo ambanivohitra amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Etanety zany a tsisy zavatra maniry tsony a mba misakana anle rano a Hidinan'ilay rano manao loharano rehefa tonga ny lohataona na ny ririnina izany, dia mivoka an'izany amin'izay fotoana izay ny fampotehana io hitantsika eo amin'ny io izany dia ritra foana ny loharano izany. Teto izao ny loharanonay taloha tena feno be hatraty ambony aty fa amin'izao izy Tena zara raha tazana ary ambany ary sisa. Anton'izay ny fiovan'ny toetr'andro ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana, ka mikorontana ny tsingerim-piainan'ny rano. Hanazavantsika izany ny faharetan'ny renirano mitarika tsy fahampian-drano, dia ety ambonin'ny tany aloha no misy ny atao hoe ala sy ny renirano ary ny ony, Ireo no tarafin'ny masoandro dia mandefa entona eny amin'ny habakabaka na ny atmosphère, mitambatra ireny dia lasa orana ary milatsaka miverina ety ambonin'ny tany indray dia mamelona ny renirano, ny ala ary ny ony. Dia rehefa misy ny fanimbana ny tontolo iainana na ripaka ny ala na dia mitarika faharitan'ny renirano sy ny ony izany dia mihena ny entona miparitaka eny amin'ny habakabaka dia rehefa misy koa ny fanimbana ny tontolo iainana dia misy izany ny couche d'ozone izay simba Izany hoe ny fandefasana entona ety ambonin'ny tany eny amin'ny habakabaka dia izay no manakana ny fiavian'ny orana dia tapaka hatreo izany ny tsingerin'ny rano satria tsy milatsaka ny orana. Noho izany dia lasa mikorontana tanteraka ny tetiandrom-pamokarana. Raha ny volana novambra isan-taona, tokony efa voaketsa avokoa ny tanimbary rehetra, raha tsy hiresaka afa-tsy ny faritra Analamanga fotsiny. Amin'izao fotoana izao anefa, mbola vitsy no mahavita izany, noho ny tsy fahampian'ny rotsak'orana. Efa lasa midina ambany be ilay ony izay miteraka antsika ny rano, ka ahafahanay manatanteraka an'izany fanetsana izany, ary itony toerana itony tony tany tony tamin'izany no nanetsanay. Tsy maintsy naidina anefa ilay izy noho ny tsy fisian'ny rano, tsy fisian'ny orana ampy intsony aho ka dia nanasorana biriky izao toerana izao aho, izay vao afaka hanaovana an'ilay Vary tsaika na le semi direct. Eto amin'ny kaominina Ampahitrou sy distrikan'Antananarivo Atsimondrano manokana, tanàna mpamatsy legioma an'Antananarivo hatramin'izay, zara raha mahavokatra legioma sisa satria tsy ampy ny rano ka lasa tsizarizary ny voly. Ny olona zao reny a, tokony hamboly daholo nefa dia maina, tsy hisy rano fa miandry rano zany zay zao. Zay vao afaka manao mamboly mamboly zay tokony ho volena. Raha ny tena izy zany dia lakan-drano ity toerana misy anay ity fa noho ny tsy fahampian'ilay barazy ery ambony ary tsy mampidina rano satria mila fanamboarana dia voatery zay tsy maintsy mandavaka ohatr'izao vao mahazo rano fa ity fijaliana be ohatr'izao daholo iny tatatra midina any ambany iny fa tokony tsy ho lavana fa noho ilay tsy fisian'ny rano dia lasa mandavaka ohatr'izao zay. Manahirana be ny manao an'itony fambolena itony rehefa maina ohatr'izao ny andro fa voaka daholo ny bibikely maro samihafa. Ao ny manimba ny raviny, ao ny manimba ny voaniny. Tena manahirana mihitsy efa fiainana. Ah, fampiankina ny fambolena sy ny fiompiana. Nefa ny olana eto aminay dia Tsisy ny rano anondrahana ny anana ka voatery mividy izay ka mitombo ny masonkarena. Dia fanampin'izay ihany koa, lavitra ny hakana rano madio sotroiny ny akoho. Mitombo noho izany ny fahasaranan'ny mponina satria tsy azo ianteherana intsony ny fambolena ka voatery izy ireo mitady fidiram-bola hafa. Tsisy rano mihitsy ety aminay ety e! Izay izao tsy afaka mamboly. Ary noho izany izay tsy maintsy manao fidiram-bola hafa mba hamelomana ny ankohonana dia aleonay manao biriky. Misy fiantraikany goavana amin'ny fihariana manodidina sy ny famatsiana legioma an-tsena izay tsy fahampian'ny rotsak'orana izay raha hiresaka ny zava-misy eto Imeritsiatosika faritra Itasy fotsiny isika. Ny olana eto Imeritsiatosika izao dia resaka rano satria amin'izao andro izao mainy ny andro. Tena voatery manakarama ianao vao afaka manondraka. Mahafa koa ohatra hoe mba mahafaka ny maha mpanara-po ny fambolena ao. Fanampin'izany ihany koa, may ny andro, manjaka ny bibikely nefa tena eritrereto fa miakatra ny masonkarena ka ny vidim-bokatra anefa amin'izao tsy mankaiza. Ka dia tena hita hoe faty antoka ny mahazo anay mpamboly aty amin'ny faritry Mety Etosika amin'izao a! Ny andro ve rangaha maina be ny andro dia ilay fambolenay lasa simba. Izao izao ny vokatra amin'ilay mangahazo majinika be. Nefa raha tsara ny orana ohatr'izao ny avaventiny dia izay izany ny olana eto aminay ilay nainandro dia ratsy ny fambolena anay e! Tsy ny faritra Analamanga sy Itasy ihany fa miaina olana amin'ny tsy fahampian-drano tahaka izao avokoa ny faritra manerana ny Nosy, saingy samy manana ny fisehoany fotsiny amin'izay seha-pamokarana izay. Nifampizara izany teto an-drenivohitra ny solontenan'ireo vondrona tantsaha avy amin'ny faritra iraika ambin'ny folo, mpikambana ao amin'ny Fifata, Fikambanana Fampivoarana ny Tantsaha, miaraka amin'ireo manam-pahaizana ara-tontolo iainana. Fifatana fikambanana fampivoarana ny tantsaha niorina tany amin'ny taona sivy amby valopolo sy sivinjato sy arivo tany, raha tsy nisy afa-tsy mpamokatra dimanjato tamin'izany fotoana izany dia efa manodidina ny telo hetsy izy amin'izao fotoana izao no mivondrona ao anatin'ny fifata. Ireo tantsaha ireo dia ny eny ifotony dia mivondrona eo anivona faritra anankiray, izay ilay antsoinay hoe fikambanana rezionaly. dia ireo fikambanana régional ireo amina faritra iraika ambin'ny folo izany amin'izao fotoana izao no mivondrona mamorona ny fifata izany hoe misy fikambanana régional iraika ambin'ny folo a ahitana tantsaha telo hetsy sisa izany a no ao anatin'ny fifata anisan'ny tsara ho fantatra mikasika ny fifata nangatahan'ireo mpamokatra ireo tamin'izany fotoana izany voalohany dia ny famatsiam-bolan'ny famokarana dia napetrakay voalohany ary efa tena mahaleotena amin'izao fotoana izao ny Cecam Dia nanaraka azy, nametraka rafitra maromaro izay hanohana ny tantsaha tahaka ny Ivoteram-pampiofanana ny Voankazo sy Legioma na ny CFL. Nametraka ihany koa izay ny sehatra iombonana ho an'ny fananantany izay mbola isan'ny tantana ao anatin'ny Fifata amin'izao fotoana izao noho ny olana amin'ny resaka tany. Nametraka ihany koa, nangatahan'ireo mpamokatra ireo ny Collège Agricole mba tena hampamokatra matihanina ny zanany. dia nametraka kolejy dimy ny kolejy ara-pamokarana dimy ny Fifata manerana ny Madagasikara ary manofana tanora aman-jatony maro mivoaka isan-taona. Ireo rehetrarehetra ireo mitambatra indray no antsoinay ankehitriny hoe groupe Fifata, izany hoe efa ao daholo izany ny mpamokatra miaraka amin'ireo rafitra mpanohana ireo. Teraka olana ihany koa izany dia ny resaka rano ho amin'ny famokarana satria raha antsika mahalala fa ny mpamokatra no anisan'ny mpamatsy ny ny akamaroany ny tsena zany indrindra zao ny tsena lehibe eto Analamanga de ireo mpamokatra ny manodidina eto Analamanga sy Itasy no mamatsy ny legioma de nefa ireo mihitsy zany zao misedra olana amin'izao fotoana izao amin'ny resaka rano mbola hisy ihany ny toy an'izao atrikasa izao a hametraka amin'ireo mpiara-miombon'antoka rehetra zany hoe ahoana ny hamahana izay resaka rano izay satria satria tena efa tsy halohalika intsony le izy fa tena efa efa atenda mihitsy zany efa atenda izay resaka olana amin'ny tsy fa- tsy fahampian-drano izay mba hahafahana mifanampy hamahana izay olana izay, izay tena mamparary mamparary an'ireo mpamokatra satria ny tanjon'ny Fifatah moa dia hoe ny fivoaran'ny famokaran-tantanam-pianakaviana nefa i Ratsika Malala tamin'ny fijoina vavolombelona be dia be teo fa tena mihatra any amin'ny fidiram-bola ny famokaran-tantanam-pianakaviana ilay resaka olana ara-drano. faritra atsimon'Analamanga zany dia rahantsika mahita fa amin'ny fotoana ohatr'izao izy tena maina be, rehefa tonga indray nefa ny orana dia dobo-drano, izany hoe tena anisan'ny tena anisan'ny tena misedra izay olona izay koa zany ny mpamokatra ety dia izay ny anisan'ny hoe nifidianana ny commune Ampahitrosy mba anisan'ny nanana ny tetikasa. Vahaolana ny fampizarana teto ny fanamafisana ny fahaiza-mitantana ny rano, ny fijerena sy fanaovana fotodrafitrasa mahakasika izany, ny fahafaha-manangana fotodrafitrasa vaovao ihany koa, ny fampitomboana sy fanapariahana fambolen-kazo na hazo fihinam-boa izay iaraha-miasa akaiky amin'ireo vondron'olona ifotony sy ireo vondrona tantsaha izay efa maro rahateo moa no matihanina amin'izany. Izany rehetra izany dia ampifanarahana ihany koa amin'ny lalàna manan-kery sy ny rindran-daminy eny ifotony, ahafahana mampihatra ireo fitsipi-pifehezana. Ny fanatanterahana ireo rehetra ireo anefa dia miankina betsaka amin'ny fiaraha-miasakaiky amin'ny fanjakana. Efa nahavelom-bolon'ny tantsaha ny ezaky ny fanjakana nandatsaka orana artifisialy tamin'ny faritra sasany teto Madagasikara. Misy ihany koa anefa ireo efa nahazo rotsak'orana ara-boajanahary. Fa etsy ankilan'izay dia efa misy ny ezaka ataon'ny Fifata amin'ny alalan'ny tetikasa Pro-Tanà izay vatsian'ny AFD sy ny Vondrona Eropeanina vola hamahana ny olan'ireo tantsaha. Hatramin'ny nikarakaranay an'ity dobo ity izany, tsy hisy fahasahiranana intsony. Tena ampy ny rano, Voavoly daholo ny taninay fa tsisy miatoato tsony. Dia raha ny hohatsaraina aloha izaho tsy dia mahavaly zato isan-jato ny filana fa misy ny ampahany mba voavalina ihany satria mety ho ritra ihany izy io na ny hohatsaraina ary. Ity tany ity izany dia kisilasila be araka izao fahitantsika azy izao ka noho izany dia tsy afaka namboly teo izahay. Fa noho ny fanaovanay ny teknika courbe de niveau dia lasa afaka mamokatra izahay amin'izao fotoana. Teto amin'ity toerana feno ampango ity nisy an'ny loharanonay. Dia nosafidiany ity toerana ity nampiana an'ireto akondro ireto hitehirizana an'ilay loharano amin'ilay vanim-potoanan'ny main-tany, oktobra sy novambra iny. Fa ny voka-draza amin'ny akondro ihany koa. Dia sady azo anaovana zezika no azo atao sakafo. Tao aorianan'ny nanavoazanay an'ity dobo ity dia afaka mamboly foana izahay mandavan-taona. Ety aminay tena maina ny tany dia nampiasaina itony rakitra itony hitehirizana ny leamandona. Tena mety aloha ilay izy. Za taloha zay a intelo isan-kerinandro manondraka, zao a lasa indray mandeha isan-kerinandro. Satria mihena ny fidiram-bolan'ny mponina noho ny tsy fahombiazan'ny voly vary firy intsony, dia nimasoan'ny tetikasa Pro Tanà ny fampianarana ny tantsaha hampiasa tekinika amin'ny fiompiana koa gasy sy ny famokarana legioma. Ny tany ao anatin'ny faritra Esana efa tery dia tery nefa koa mbola fohy dia fohy ny fotoana ampiasana azy noho ny tsy fahampian-drano. Manoloana ireo dia natsaraina rehefa pratika nataon'ny olona izany, izany hoe fanatsarana sy fanitarana ny lavadrano, ny fitehirizana ny rano ary ny fampiakarana ny rano avy any amoron-drano satria ireo no fomba ahafahana mahazo an'izay rano izay. Dia nisy teknika tsy maintsy nampiasaina ihany koa rehefa amin'ny fotoana maha kely ny rano noho ilay Technique agro-ecologique, mampiasa ny fifandimbiasam-boly dia amin'ny fotoana maha vitsin-drano izany dia mba fambolena tsy dia mila rano be loatra ny atao. Mila manao an'ilay compost ihany koa mba hitazomana an'izay ilay hoe tsiron'ny tany izay satria izay no fomba hita hoe tsotra nefa manampy ny olona mba hahafahana mampitombo vola miditra eo aminy satria ireo famokarana tanim-pianakaviana daholo dia mila an'izay hoe mba mila vola mitohy miditra ao an-tokantrano nefa tapaka izay rehefa tsy misy ny rano ka dia izay no ifampiresahana hoe ahoana ny ahafahantsika manitatra an'izay asa izay sy mampitombo ihany koa ny olona misitraky ny tetikasa toy itony. Na eo aza izany rehetra izany dia misy ny vahaolana azo aroso amin'ny fitantanana ny rano sy ny fahaiza-mampiasa ny fotodrafitrasa misy, raha ny nambaran'ny teknisianin'ny fambolena. Ilaina dia ilaina ny fametrahana fotodrafitrasa eny anivon'ny lemaka mba ahafahana mitarika rano handrahana fambolena. Eo ihany koa ireo toerana efa manana fotodrafitrasa dia ilaina ny mikojakoja azy ireny sy ny mikarakara azy ireny mba hampaharitra azy sy mba hahafahan'ny mpampiasa rano rehetra misitraka azy amin'ny fambolena sy amin'ny fampiasana rano rehetra. Ao amin'izay fikojakojana izay, ilaina ny fametrahana rafitra silamina mba hifampifehezan'ny mpampiasa rano rehetra eny an-toerana. Eo ihany koa ny tokony hitandrovantsika ny sahan-driaka satria izy ireny no miantoka ny loharano maharitra entina ampiasaina amin'ny fanondrahana fambolena ohatra na amin'ny fiainana andavanandro mihitsiny, ka anisan'izany ohatra dia tokony hamboly hazo isika ho fiarovana azy ireny, eo ihany koa ny ady amin'ny doro tanety, eo ihany koa ny ady amin'ny fitrandrahana sahan-driaka. amin'ny tsy ara-drariny. Vahaolana fohy ezaka izay, fa misy koa ny vahaolana lavitresaka tokony handraisan'ny isam-batan'olona anjara. Fa raha dieny izao isika no miezaka hamboly hazo sy mampihena ny doro tanety ary mikajy ny tontolon'ny rano, izany hoe mametraka lamina mba handrindrana ny fampiasana an'izany,

Miakatra ho dimy arivo fito alina hektara ny tanjontsika ary izy io dia ho tratra antsika satria efa tsapanay fa tena maro be izany ny olom-pirenena sy ny sehatra tsy miankina vonona hanampy ny Ministeran'ny Tontolo iainana.